Maitho mahinganĩte makĩhingũka. Niĩ rũu rwĩmbo nĩruo ndĩrenda tũine mũgĩkũyũ tondũ wa rĩrĩ, we rĩ, we nĩ ũgereire maũndũ maingĩ mũno, no rĩu warega gũthiĩ na mbere ũguo ũmenyage atĩ we nĩ wahingũkire maitho magũikara mahingĩkanĩte. Gĩtũmi gĩa kuga ũndũ ũyũ nĩ atĩrĩrĩ, Ta rĩu mũthenya ũngĩ wiki ĩno nĩ kũragwetirwo timu ya Kenya ya imwana cia mĩaka under 23. Imwana icio nĩcio ikũ represent bũrũri wa Kenya kũrĩa Africa gĩkombe kĩrĩa kĩragĩthakĩrwo kĩa maũndũ ma Africa Cup of Nation qualification cia under 23. Ũrenda kũnjĩra hatinoneka kamwana kamwe kamũgĩkũyũ kangĩgwetithanio na timu ĩyo atĩ out of andũ 23 gũtirĩ mũndũ ona ũmwe mũgĩkũyũ. Nĩ ũndũ ũcio nĩ ũratũmire njigue ndĩna kĩeha mũno. tondũ ndanakorwo mathako-inĩ, ndanakorwo ndũgamĩrĩire mĩbira kũrĩa Dagoretti na Central Province na tũgathiĩ marigi maingĩ mũno, na ndigũkũhitha, Gĩkũyũ-inĩ nĩ kũrĩ talent nene mũno ya mũbira, reke ngwĩre ũhoro ũcio. Rĩu rĩ, ũndũ ũyũ ũrokire nĩ ũndũ wa gĩthemba kĩrĩkũ? Ũndũ ũyũ ũrokire nĩ ũndũ andũ matiraranĩria, rĩu we wĩ harĩa igũrũ rĩ, we wĩ mũnene rĩ, harĩa rĩ, nĩ wagĩrĩirwo ũgetagia riboti iyo ũkoria atĩrĩrĩ ta ndeherani list iyo ya andũ acio marenda kũgwetithanio nayo tondũ gũtingĩtuĩka atĩrĩrĩ mwana wa kũrĩra kũrĩa aka kuma refugee camp mũcumarĩ nĩ athiĩ Australia na atuĩka champion wa basketball yet mwana ũrĩa warererwo Runda mũgĩkũyũ rĩ mm, arathi- aratuĩka makanga kana ũrĩa warererwo kũrĩa kũngĩ gwa gwa itonga kana maũndũ ta mau nĩkĩ ithuĩ tũraga No wĩyũrie ũguo tondũ wa rĩrĩ, angĩkorwo Refuge nĩ athiĩ atuĩka champion rĩ, we mũgĩkũyũ na nĩ ũĩ mũbira nĩ kũbebeta na gwĩka atĩa rĩ, we nĩ kuoneka hena chance ũtanaheo? No chance ĩno ĩraiga ĩraga tondũ wa kwaga ũrũmwe. Ta rĩu ũngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo Israel, andũ maikaraga kũndũ gwĩ- kĩndũ gĩtagwo kibbutz. Kibbutz nĩ ta village ĩmwe you know. Koguo nĩ mũkoragwo mũkĩmenya talent ya mwana ũrĩa, talent ya mwana ũngĩ, na talent ĩyo ĩgatuĩka nurtured. Na andũ acio magakorwo nĩ nĩ maraheana proposal nginya gwĩ kamĩtĩ icio irathura andũ ikaiga ĩhĩ, mũgĩthura andũ ona inyuĩ tũrorereni andũ aitũ erĩ atatũ, nĩkĩ cigĩkũyũ itakĩrĩ ũkabi? Ũmenye mwana ũcio ta rĩu athiĩ anjia kũ represent bũrũri rĩ, hau nĩho akuonerwo nĩ kĩrabu kĩngĩ kĩa rũraya, anjie kũrĩhwo mamirioni na itũra rĩao riume mathĩna. No ũnjĩre rugby gũtirĩ mũgĩkũyũ ũragwetwo, football gũtirĩ mũgĩkũyũ ũragwetwo, atĩrĩrĩ karĩ kĩ, kaĩ gwagĩthire atĩa? Kana nĩ ũndũ inyuĩ atumia mwaremirwo gũtũrugĩra wega tondũ ta rĩu breakfast mũno ya mũgĩkũyũ gũkorwo nĩ cai gaturungi na tothi. Ta rĩu mũthenya ũngĩ ndĩrarĩ Uganda ũgakora imũndũ icio irĩaga you know matoke marĩire magĩtherũka na manyama maraire magĩtherũka. Ndĩrakiuga no mũhaka tũkĩrĩe manyama ĩ, no ndĩrauga atĩrĩrĩ, anga ona ithuĩ nĩ tũkwenda tũkĩanjie gũkĩrĩa wega nĩgetha tũkĩgĩe na hinya na nĩgetha tũgagĩkorwo na stamina. No ũndũ ũyũ ũguo ndauga rĩ, Ũndũ ũyũ nĩ ũkwenda ũrorwo mũno tondũ gũtingĩtuĩka o hĩndĩ ciothe rĩ, ithuĩ no kuga tũrauga atĩ ĩhĩ nĩ ithuĩ president itũ ĩhĩ nĩ ithuĩ tũkamenya nũ ũgatuĩka ng'ania. No inyuĩ arĩa me itĩ-inĩ thaa ici ona arĩa mangĩhota kũheana direction mauge ĩhĩ, hĩ, reke tuone list ĩno, hĩ, reke tũrore ng'ania. Nĩ wanyita? Ũrĩa ndĩrauga nĩ atĩrĩrĩ, no mũkorwo nĩ inyuĩ mũrathana no nĩ gwathwo mwathagwo. Mũtingĩtũra mwĩ ngombo inyuĩ. You must take the world. You understand? Take your rightful possession because this is your right. You have all the capacity. Mũgĩkũyũ nawe. Mwanake waku ndangĩtuĩka hĩndĩ ciothe no atuĩkire atĩ no akorwo no ũhũrĩirwo thimũ thaa kenda cia ũtukũ atĩ nĩ agũthana na ngari ya mũrĩu kana ũngĩ nĩ eita kana ũngĩ nĩ eka atĩa. Hapana. rekeni twaranĩrie ona ithuĩ rekeni tũ take over maũndũ-inĩ ma drama maũndũ ma sports maũndũ ma thabarĩ okorwo nĩ tawe wĩna kanyamũ kanini ũkahaicaga ndege hĩndĩ ĩmwe na bamĩrĩ yaku mũgathiĩ mũkona Tanzania ũrĩa kũrĩ ũrĩa Burundi kũrĩ mũtige guoya nĩwanyita atĩrĩrĩ gwagĩtuĩka we nĩwaninirwo guoya ngoro cheers mũgĩkũyũ this is John Motivator Ndung'u 0722 733 8 tũngĩkĩenda kwaranĩria nani cheers